mhoro yama neshamwari so mulast video medu takadzidza about uh, tag rinonzi div tobva tadzidza kurestyle using a width nekurisa a hate tobva tadzidza about a tag yekuisa um, anonzi machi mabackground color e, tichishandisa maclass neid html yedu yange kamira so in so muthis video ndoda kukudzisai about something chinonzi margin hand patisati tataura about margin e, pane acss property yandinoda kumbotaura nezvayo ndoda kutaura nezvecss property kana makaona nezuro takangoti tichiisa ma matv edu panapapa akatouya achitorestect zvichira kuti rimwe raive pamusoro perimwe rimwe riri pamusoro perimwe rimwe pamusoro perimwe handi what if tichida kuti matag edu anonzi matv edu aende paside nepaside and this now just a different lesson musazozviconfuse nezuro musange toda kungoramba iyi kuti iyi irambe iri flag and but pane zvatoda kudi zvatoda kudzidza regedzai timaite matv edu ayo anga akaita long regedzai timaite masque tobva tamapa mawith ye 50 pixels 8 yewat ye 50 pixels like this and save okay we have this still iri richiri pamusoro zvichienda zvadaro what if tichimada kuti aende ari paside nepaside nepaside tine css property yatinoshandisa inonzi float and saka float zvainoita ndezvekuti inoita kuti maproperties edu aite sezvairi kutaurisa zita rayo kuti aite kakufloat haachadzike akungoyangarara panapa hanisvira kuti akuenda ari ari eh, mustraight direction like this saka zvatinoita apa tinoda kuti afloat achienda kuthis direction achibva kuleft achienda saka tinoshandisa inonzi float left and like this tikasaver you see now haachadzike ava kufamba achienda chi this direction saka this is the simplest way there are many ways but for now this is the simplest way we can do it yekushandisa chi yekushandisa float like this okay so uh, in this video uh, ndoda ku kushandisa okay regedzai tingoshandisa zvakadaro saka muthis video toda kudzidza about inonzi margin handi regedzai tuye panapa patobva tanyora isusu kuti chii kuti margin like this okay tobva tati uh, margin saka chii chinonzi margin margin ndo iproperty inoita kuti kana tikatora for example div redu ratinaro regreen apapa iri handi maji ndo kuti riri kubva pari riri kutangira kusvika pari riri kubva kumacheto kuno kusvika pari riri kutangira zvakareba sei uye kubva kumusoro kuti zvakareba sei uye kusasi kwacho kana kusaidi zvichireva kuti spesi yarichatora yakaritenderedza ndo inonzi chii inonzi margin zviri kureva kuti zvakafanana newe toti wamira wakamira kana kuti muground ukadhurowa denderedzwa rakakutenderedza iwewe and more like youare putting your territory zviri kureva kuti pese pawatenderedza ipapo hapana ari kufanirwa kupapinda ndepako iwewe and ndozvakafanana nechi nemajini regedzai tiyewo nechi in action tichashandisa tichaisa id yedu pana papa pa pa pa pane green because so far tikuda kushanda nechi ne property one so sezvamuri kuona mu this video unokwanisa kushandisa class woshandisa id in the same tag why because maybe pana papa mukaona kuti tine zvinhu zvazvatoda kuti zviapply with these two tags chinhu one chiri common which is the color then tiri kuda kuti so parr2 tiri kuda kungoti iyo one ite that chi that style so we use id and tobva tangoiti kana kuti margin kana kungoti redza itingoiti first tag first green like this okay so you can give it any name id yako remember tambotaura sa tikauya panapa tikaisa hashtag yedu tikati first green like this id saka our focus is on here saka tiri kuda kuti ifirst green iite margin uh, tiri kuda kuti from margin toda kuti kubva kuleft kwedu toda kuti kuite 20 pixels like this and tikasaver chionai kuti yava kuti kuside riri kuleft and didi anosvika padhuze neni kubva pa20 munogumira kuchi ku20 pixels kunoku and toti kumusoro toda ngatibvisei eh, h1 yakaimagine kuti tisazoconfusike tisare pasina chi pasina chinhu zvakadai so zvichitangira panapa toti kumusoro kwedu toti tiri kuda kusiya uh, margin top toti izvo tinoda kusiya 100 and tikadai so tikati 100 pixels tikasaver anogona kuti iro roga kumusoro kwave nechi ne100 pixels and hapachisina chimwe chiri kudi chiri kuuya iro roga ratozvipusha ratoisa chi ratoisa distance 100 pixels kubva pariri kusvika chi kumusoro and toti kuleft apa pamukatarisa inyaya iregedzai ndiitise mbichana ndiite 50 pixels kuitira kuti zvigumane nechi neicho le zvakadai so toti kubva ichi kubva apa pa haisi kuda kugumana neyelo kuenda kusaidi uku kupesa papa and toti zvo toda kusiya 100 pixels and tinoti margin right ndoyatinoshandisa and tobva tati 100 pixels like this tikaseva anongona izvapushirwa kwese kunoku haichade zvinhu kurit kwayo fochi 400 pixels let's say rekedzai ndise text pazasi panapapa unongoti text like this uh, iri kuenda tobva tashandisa tag redu rere ratakambotaura nezvaro rinonzi br ton oh. okay regedzai tii apa pamasese sango akamira sei regedzai ndisee kana iri paragraph paragraph ndoti text ah, pane zviri kuitika but yanga ichifanirwa kuuya kuchi yanga ichifanirwa kuuya kuzasi kunoku ah, iko zvino for now lets not bother about that katimbosiyanei nazvo but kuzasi kana taa tichida kuisa e, tichida kuisa our text tichida tichida kuisa margin yekuzasi and yekuti hatisi kuda tinoda kuisa boundary redu rokuzasi tinobva tauya tobva tatizvo margin bottom tobva tati zvo maybe tinoda kuisa 70 like this toti 70 pixels like this you see so for us kuti izvo tione kusaserekedza itiuye panapa patobva ta tobva tambochinja paya patambonoti float tombobvisa kuti muone izviri kuya kusasa anongoona kuti kuzasi akuchisina chinhu chiri kudi chiri kuuya kunoku zvamira zvakadi zvakadaro zviri zvoga mm, what we can do rekedza tidzosere float wedu like this what we can do ah, okay zvogona kuconfuse rekedza timbomira timbosiya zvakadaro and saka panapa tadzidza tine margin left tine margin top tine margin right tine margin bottom handi tiri kuda isusu kuchiona apa patatichinyora takadai so takuda kutanga kushandisa maanoe mashort hands handi saka mashort hands ndekuti anotiita kuti reduce kunyora zvese zvakadai so but pane paanodi paano applya saka regedzai tione mascenarios atinokwanisa kuaplya margin tichishandisa machi tichishandisa mashort hands and uh, ngatisei ngatiti panapa paso tobva tadai so tobva tabvisa zvese izvi okay first scenario and tiri kuda tinoda kuti so tichida kuaplya same margin kubva kuno kumusoro uko toda kungoisa denderedzo toda kuisa same yekuti hapana chinosvika pathat chi pathat nesame uyu tikauya tikati fix 50 pixels like this tikaisa iri 50 pixels tikasaver you see kuti yepano yekumusoro yekuside uku neyepazasi zvinei zvakangofanana regedzai ndiuye ndikauya pathis element randiri kuda ndikati inspect like this ndofunga kuti muri kuona kuti tikauya tikadai soro rakutaridza kuti takatenderedzwa nechi ne50 pixels and this is the first yokuti tinoda kutenderedza kwese tinongoshandisa one chi one value iyi let's say tinoda kuti kumusoro nekuzasi koita yakafanana kuleft nekuright koita yakafanana tinoshandisa two mavalues here yekutanga iyi ndo inenge iri top and bottom then yechitwo ndo left and right saka tikati left and right yedu toda kuti ite 100 pixels tikasaver anomukuona kuti left neright zvareba iyi yaramba iri 50 pixels tikatarisa mukaona exactly kuti kumusoro nekusasi and kune 50 pixels kuleft nekuright kune 100 pixels and ndo zviripo pachi zviripo pa mm, pane inonzi chii pamaisa ari two and then totizvo tamaisa ari three and regedzai tise ten pixels inoi apa patikaseva iri kureva chii iri kureva kuti kumusoro tine 50 pixels left and right tine 100 pixels then bottom tine 10 sa tikauya futi tikadai so mukazviona kuti kubottom now kwave nekakala kachi kadiki and this is chi this is three values then tikazoya pane yechi four tikamaisa ari four values and zviri kureva kuti chii zviri kureva kuti top tinoda 50 pixels then um, right tinoda 100 pixels L bottom 10 pixels tobva tati left yedu tobva taiti kana kuti toiti 30 pixels like this saka apa patati iyi itop iyi iright iyi ibottom iyi ileft sa tikaseva tikadai so mukaona kuti apa pave ne30 pixels apa and apapa ah, apa pane 50 pixels apa apa pachingori ne 100 kudzika kuzasi kwedu kune 10 tichaita zvezvo tione kakalaka ikanotaridza kune 10 then kubva apa pakudai so apa pane chi pane i30 and saka ndofunga kuti mukadai so muri kunyatsoona no mamiriro azvakadi azvakaita so this is about what this is about margin in the next video we'll learn about padding zvinowanzoconfuswa nevanhu margin and padding but patichadzidza ndoda kuti mugozonyatsoona mubva maona musiyano wazvo saka mu this video tadzidza about what tadzidza about margin so let's say just a bonus thing chandinoda kutari ah, ngatingosiya zvadai because tokwanisa kuzoti leta dzimwe kodi dzoti unenge uchirikuda kudzidza nadzo saka yes this is uh, our video today moramba muchidzokorora muchiexperimenta nezvakawanda saka ya yeah, see you in the next video matichange ichitaura nezvepadding musakanga vangu subscriber nekusheya nevamwe kuti dzirakawanda thank you for watching